Angaza Youth ekerecha kiabo nkere ki'ekumi. Gotiga ndagotebie history ya Angaza Youth. Angaza Youth twachagete ase omwaka bwa 2013. Ekerengo kia Angaza eki kiarenge kiogochaka gokonya abana aba bare street ya Bosenyi. Goikera mpaka bono iga Angaza Youth twatemire gokonya abana ang'e bane iga. Lakini bono agachaya, nabo tore ekeombe ki'abanto ang'e ase aa, tore ase amemo aba togokonya rende abana abwo. Abana abwo ba igo bare abange mono, bono tokanyora ng'a ekeombe eke kia Gaza, nigo totagete ase tokobabeka, naende egatoka nintwe tweka abanyene togogekora. Bono nabo togendererete gokora egasi eyio. Eye nigo nusu emegwiko yaito tokorusia. Monto taiyo oteire nigo aro, ase bono nemegwiko yaito tokorusia lakini rende, naki twarorera ng'a ekiagera bono omosigo oye nomonene, anga ase intwe tweka ntokonyara, tokarora mbuya toche ne omo egento ekemo kerarente omogusii amo, erinde erio ekiagera abana aba nabange, omogusii ekero aye ngokwana iga omineti nyamira naki isi. Tokanyora ng'a abana aba abande mbare baruete ikonge bachete etaoni ya bosongo, baruete chi i- chikoruu chinsemo chia egechauri bachete etaoni ya bosongo. Igo nonye enyamia ya abande suna ikaigwa nkusi na bosongo. Bono tokanyora ng'a toise gocha na egento keragere abagu omogusi ache amo, erinde erio tobwaterane tokonye. Eyio ekagera intwe togachaka ewok, totagete gokora ase omochie o bosongo, gusi ki gusi ka kisi county ekohost. Ekiano bagokorera oyo. Onde mwachagete gokorera.
Ekiombe eke twachagete 2013. Ee. Korwa 2013 bakaba onega naye mwasukire amakumba. 2013 bakaba onega twanyare kobeka abana babere esukuru, abari baria abanene twanyorete ng'a omwana atigerete class six naende oikire emiaka kumi na sita, ntokonyara komoirani sukuru, twamobekire chikosi echiamagoko. Ee naende basokire eki igo negento gekonyareka.

Erio ingo ogenda are university. Aye egetanga ekende namobwate giabatangire morekere abanto naroka abande nkerokia.
Anene mono, ekero ogotebia funds chibesa bono iga buna intwe ase tokonyara ase intwe tokonyara ntobwati mogogotesia aye ekiagera twanyora ng'a. abana aba to- tokobakwanera aria esibare ekiagera mogoroba naende bairane mpaka bairane esibare. Okobakwanera bairane esibare, kwanyora egento keria kwabatebia kiarure ime. Bono iso ki ekiagera totabwati ase tokobabeka, tonyore eki negetango ekenene, ekiagera ntotagete ase tokobabeka, erinde eri twabakwanera, mambe baboka, tokobaira nonye eperiod ya six months. Estreet aria etobera obokong'u, komorusia okomorusia, gokomokwana mambe kwanyora naende nonya. Bono eki nakio egetango emo. Na egiakabere. Ekero ogokwanera abanto, abanto ande babuga ng'a maybe nomonto tokabwate gose mate ekero bakoigwa organisation ime eye bakobuga ng'a bakorora abasongo gose funds, chi donor, echio totabwati. Bono enyora ng'a nkonyora toree egetango ekio lakini rende ntomanyete nkoba mbore
bono eproject eye buna morigeretie projection ase buna omwaka oyomo ore moto.

tomokwanere intwe anyorete ng'a tiga ebe gwoko, nere erarente erinde eri tomokwanere, tomotebie omogusii ng'a eke nakio kere ororo. Epopulation ya abagusii na abange, kera omonto narusie emia eyemo, eyio yaisanire tokobeka. Bono koringana ne egento toranyore rituko eri nari torabeke ekiagera nonye amaremo oroche iga iga achire igoro. Bono rakini rende intwe egento totagete ne estructure, eyio tomanyete okobeka, onyorete but in the next five months.

Omwana nabo okomotebi, the moment ogotebia omwana ancherane buna are, gose buna ase obeire, takorora ng'a mbare batato, nabo ako manage keria egeka abwate. Bono, peer pressure, ekero barorire abana bande bachiire ande na omwana omwana ochiire, oiranire nonye ne chisiringi ikomi, iga akong'usa abande bagenda, ekiagera bakobua that eyio nere enchera. Lakini abana aba ase gokwanerwa ng'a yaya botaka mboiyo, egento eke iga noroche nonye, omanyete abande bande bagochia korora nonye baria abanto baria bare buya. babuge ng'a barobwo ebaruete korwa ime nobe, mbamanyeti ng'a ase nare bachakerete, ekagera bagaika aria. Naki ekogera baisobe, ekero okobakwanera nabo bakore ng'a nko mochie bare komanya. Ee, na intwe anene mono naende abaibori twakeirwe. Baibori twangire gotebia abana baito, tobase tobae efoundation egochaka na omoibori. Twangire gotebia abana baito, buna babwenerete komenya. Egi ki naki ekorerete gokwanera omogusii omogima. Tomotebi ng'a, Kwanera abana baino, ekiagera ekeombe eke nario ntokorigereria omwana omosike. Ngochiere goika riria omwana omosike oyo akorwa, ngochiere goika ase bono tokoba integrate back to the family, to the society and again to the family, omanyete family and then society. Bono erio ngochiere togokwanera omoibori, nkoba tore bridge between omoibori na omwana oyo, erinde eri tong'ai kobatebia bono, eyio egotobete ring'a bono ntoche tochake gokwanera omogusii.

Ase naro eserekari erabwate totanyare. Naki twateba ng'a totagete omogusii omogima, tobwate twenspeak egere kera omonto has a role to play ase egento buna eke iga. It is a collective responsibility. Nari rioka toranyare. And then ekero okorigereria eng'ana eye y'ogochaka gose constitution, tari musubaati bweka okorekora. Abasacha ng'ai togocha twasoe ime ase eng'ana eye nokorescue obo tokogokorera tomorescue in those streets. Naki natebera iga, nateba ng'a nonye eserekari ase nibwate egopulei richiko ndire rigotanga omwana oyo. Omosacha nabwenerete ekero akonyorire omwana ekiagera ebare abake mpaka emiaka kumi na mbili. Ekero okomo tobwenerete kobeka richiko rigoteba ng'a gose ririro, omwana ekero omosacha ogotoka nomwana omiaka kumi na mbili. Nabwenerete koirerwa egetango. Naki twateba ng'a nonye neserekari iga iga ase nare tagete gokora ki? Gotokwanera. Na amasacha nabwenerete tobagwekwanere, tobatebie ng'a kwa moranche abana aba nabe esukuru tiga na abana abake. Mwanche mwabakwaneri, ase orite okorwa nabo okwane okwore otebie abana aba esukuru echi naende onyore omosacha orabekore ki? Ee, ntogendererete gokwa, nto, ase baria tokonyara ntogendererete gokwana nonye mbono. Naki origeretie otwatebete ng'a ntotagete even emedia, ekiagera emedia nene mono YouTube, koikera bare abanto aba iga ntokonyara. Ntotagete emedia ekiagera emedia ngoikera ere abanto abange riko, erinde erito bakwanere eh. Mbuya mono ebiya. Aye.
Omorigereria, tiga toranyore ekerengererio kia ababwatani bande, gose members bande b'ekeombe eke, abarabwo toregwe buna bagoteba. Tosuka.

Nare ko request abanto baminto bagusie nabo mogosoa emega iga mokonye tari lasima okonye ebinto ebinene nabo okonye buna nyasaye agokonyire naende buna agusie iga iga tware gwancha abana aba abake aba abana mbareo mpaka aba primary bagokora constitution entry naende mbareo mpaka baria baria ba babwate barwarete. obeire eko ekobeka yaani omonto okoigoro sana ase aoria intwe nabaibori naende egento keria gekogera naende abana not necessarily ng'a na ogotaka mbare bono nonya bakorwa ase efamiri ya obonda naende bacha prostitution naende abaibori gaki no tokobera abana harsh nabo omwana akogosa. kwamorekebisha. Nabo omwana aragose okoinyora ase akogenda nyomba, ebiranya biria agochia koegwa, ore afadhali akore ki? Airane etown achake eprostitution. Nabo oyio nare goteba mwanyagetinge tobwaterane amo tokonye abana baito ba gusii. Asanti. Ase amarieta a Jacqueline Magara, inche na omogusii, narenge koboria mwana getinge, buna twachire iga iga twachire ase eng'encho ya abana abake bare etown ime. etown eye ekero ogotara chingaki chia botuko you can really be embarrassed, buna omoibori orabasikorere amo iga, abana mbare ororo abake mono. and I think abaibori we have contributed towards abana abagochi chitomo as mothers to have failed them, abaibori ka abanyene ekero omwana abeire buna ochakire komanya nki agokora kwana na omwana oye motebi ninki okogima, motebi ninki okogenda isiko. Let them know what life is all about, inki obogima bore, kagochia gotara gochia iga iga gochia are go contact aba- amarwaire. Tiga totebie abana ekemaene, totige ko tuache kuogopa kuf- kukola spade a spade, kobatebia efact egento buna ketake buna kere, totebie abana baito buna bagochia komenya gochia kero babeire abanto abanene. Abana ntobase kobaarash, buna abaibori sana sana mothers nabwo bakogera abana ba- basoka isiko bagenda e- etown. Toire abana ekanisa, abana banyore efoundation ere engiya, ekero okofundisa omwana kare omoke takwigwa, ira omwana ekanisa. Ekero kwamoirire ekanisa tigagotiga omwana akakwa agende ekanisa buna ere nomoke. Tigagotiga omwana kwamotoma buna genda okore ekebarua aye kwagenda ekanisa, genda kwamocha buna omoirire. Inchuo amo buna omogusii tokonyane togusie abana etaoni, amisini yao, ikomi yane na ikomi ya oyonde nabo egokonya korusia omwana ore etaoni oche moirire. Asanti. Ase amarieta nkorokwa Evans Machera. Oganda oyomo obo ase abansirishi b'ekeombe kia Angaza Youth Development Organization eyie goyekorigereria amang'ana ya gokonya omwana omonyaroka. Ekenyoro nkebwate emechando ao ao, na ekenyoro ekio korigereria emechando eyio ngetagete giancherane ng'a emechando nere ogosoboka ong'e mboro ororo. Kimanye kwebanga korigereria obokong'u obwo, egere bomanye korigererigwa, bomanye konyorerwa enchera y'okorigereria ng'a ng'aki gokorosigwa mbore ekenyoro ngesareka mono. Ase omochie oito omonene gosii bosongo. obokong'u mbore ororo, twabana abanyaroka, especially ekegori egeke giatokire giachiire epaara kwerigeria ebesa ase enchera y'okweonia na abana abaiga na abande bare esukuru, abande barure esukuru gose chinde ase eng'encho y'obokong'u borenge abwo ebesa. Na ekero ekenyoro gegotiga abana buna abwo, ngekobakonya boronge. Ekero bachiire epaara, amarwaire naro ororo, yatoka ng'a amarwaire ayio imbarabwo bakoyarusia korwa ase omonto oyomo gochia ase oyonde. Abana aba ekero bakoenda aria epaara, nigo bakoumera, ekero bagochia baumera, abasacha abande bare ebigori bi'abaise. gose abasokoro yabo gwasoa chihoteri chinene chilodging ase ensemo eyio yokogora na okweonia ekiagera abana abo banyora akabesa lakini enchera eyio tetakeiri igo. abasacha gose abagaka, mobwate abana, tokogani mwana oo atoke aria enchera ase engencho y'okweenea. Omwana oo nabo agwekaine oria onde okarepa ara nere okweonia, ase engencho eyio okonyora ebesa buna gwachia kogora oria omoke obande kwanyora. Nere buya abana buna abwo bakonywe. bairana esukuru abande, na batairana esukuru erio barenge, gose pi nonya na emiaka yabanyorire, gose okonyora kore ogoke otachi konyora nonya na eschool fees, barigerigwe enchera na ekenyoro na eserekari ya ya ekaunti pamoja na na ekaunti ye pamoja na eserekari ya Kenya engima, banyore ase bakogutera. ebiginga mbire ororo bie bie county gose ebia Kenya engima eserekari eranyare korwa ebesa etoke barosarigwe omochie bagende bakore obwegeria borabakonye ase obogima bwabo. Nabo bakwegera komina etuki, begere gosona chisianga, begere buna rero technology. chikompyuta nchibwate amasomo arakore egasi enyinge y'ogosoma nki abanto bande bagokora ensemo eyende korwa are, barore ng'a nki bagokora aria ase bare, na ekenyoro kere bare. Egere tonyore oroboti korwa are, rwa keria ekiya gegokorwa aria, twaranyorera ang'e iga iga. Ase eng'encho bare ekegori egeke, mbaisaine.

We thank you so much for coming. Oh, ase amarieta nkorwa Kumasi, Keruo Maina, eh, nkorwa Ogembo. Egento nare gokwana igoro ya Ngaza Youth Group nkeri ng'a,
Endelea tu. Endelea. Oh, pole.
Mokore. Sawa, egento nare gokwana nkeri ng'a, etotagete gochange lives chia abana baria bare ase chistreet, because most of those girls are young,

Igo bono aba abamwanyagetinga egento nare kobatebie, tiga toche amo, tobwaterane, tonyare koba togokonya abana aba iga barwe ase estreet, egesaku giaito nge esira, ntochi korera, ntochi ko- koba egesaku kebwate getabwati bana, naende abaibori mbabwenerete batindeke abana babo. Thank you. Ase amarieta inche Cyprian, Cyprian Getanda, ngokora ase Kisii County Government, department ya Civic Education na Public Participation. ekiombe gekorokwa Angaza Foundation. Aba nabaito bare street igaa twachire amo tobarusie ne responsibility ya intwe twensi, ecommunity, eserekari, na abana abake mono, naende bono negento kia obokumwe buna bono iga buna togokwana iga gusii town yoka tobwate over ten thousand under age sex commercial workers. Bono iga ase Kenya engima we are leading ase infections. ase Kenya engima. So naye akonyarekana buya, tobwaterane twensi ase esociety na ecommunity, torusie abana aba ase estreet, tobaire ase erescue centre, bakorerwe counselling, baria abanene baeteire esukuru, baegwe entrepreneual skills, erio ekero barure ase erescue centre tomanye kobairania ase esociety. Baria abake batakeirwe koirania esukuru, tobairanie ase esukuru. Engencho yaye, toise toise gotigara koba buna tore iga. in the next ten years ntogotwara ntogotwara generation ase gusii yaito. Igo mbuya toire twensi to toimokerere igoro tobwate siii ekiombe ekio kiaange ase foundation, tobwate sia ase serekari ase okorusia abana aba ase ase ase street.
My name is Norah Nyamwamu Ombui, I'm a resident of Kisii County.

Aye igure monto, monto aye igure abana aba nebirachuoki, birachuoki mbiagite omochie. Kosarenge, tiga ngotebie akanyaro aka, kare ng'umberie gakweri aka, maguta mange gakorire, ngobe getocho, kaya okarwika imba, kaya okarwika imba ase omochie, gochia omochie omosambe. Omwana oria, temonomobariri,